Mateus Grasso li jinsab hawnhekk ġej mill-Istati Uniti. Kif inti? Minn Birkirkara ġejt issa tam. Ejwa jgħid li għax inti Birkirkara ħejja. Smart saddarnik. Birkirkara l-ewwel qabel kollox. Wet minn dawk li kif toħroġ eh, Sant'Elena. Le tara. U tajjat nimmaġinak. Immaġina ħażin.
Immaġina ħażin, mela.
Għandi immaġinazzjoni fertili. Fertili. Għandek l-istana l-aħmar, eh, ġifiri. Dejna iva, bittaj. Fuq il-running board, eh, għalek għat iħossok tajjeb, eh, daqsek. Għan itkelmu fuq din l-iskeda li għan ibdew, illi għan iffukaw fuq l-ikbar għadu ta' kull wieħed minna. Ix-xaħam. Ġifieri aħna kemm jekk inti żgħir, kemm jekk inti kbir, dejjem nafna ngergru fuq ix-xaħam. Imma mbagħad mill-banda l-oħra nfittxu ikel xaħmi. Ma rridux niċċaqalqu. Ġifieri qisna nafu li mhux tajjeb għalina. Imma mill-banda l-oħra diffiċli biex Jekk nagħmel pass lura ġan, mhm. naħseb daqs kemm jista' jkun l-aqwa ħabib tagħna, jista' jkun l-ar ħabib tagħna il-moħħ. U fil-fatt huwa mill-għażliet li nagħmlu mentalment illi jwassal bniedem kemm ikun qawwi jew le biex nużaw il-kelma qawwi. Mhm. Fil-ma sens, ġifieri dajjem min jgħid li jisma' jiena għax qawwija pereżempju għandi xi ħaġa inqas minn ħaddieħor mhux il-każ. Anzi, fil-ġenetika tajjeb, hemm nies li jkunu iktar predisposti illi jkollhom iktar xaħam minn persuni oħrajn. Jiġifieri anke hija ġenetika. Hija ġenetika taffettwa ħafna. L-ewwel skuża li tibdilli. Jiġifieri jiena kull min nitkellem jgħid li isma' jiena għandi għadmi kbir ta' jiġifieri jiena anke ara l-ommi U wara lili, jiena hekk xi trid nagħmel. Jien nemmen ġani li m'hemmx aħjar mir-realtà. Mela, jekk inti tipprova tgħid li l-ġenetika m'għandha xejn x'taqsam, inti tkun qiegħed titnellaħ bik innifsek. Sewwa. U anke min jgħidlek dak il-messaġġ ikun qed jitnellaħ bik. Allura ejja nitilqu minn punt li huwa importanti, illi l-ġenetika tilgħab ħafna. X'inhu ċ-ċans illi persuna ta' ġkarnaġġjon skur u tiżżewweġ persuna ta' karnaġġjon skur, illi jkollhom tfal ta' karnaġġjon skur. Huwa ħafna ogħla milli kieku żewġ persuni bojod, ħa nużaw il-kelma, ikollhom persuna, ikollhom tifla ta' karnaġġjon skur. Għaliex? Għax il-ġenetika hi li hi. L-istess ħaġa, żewġ persuni li huma obeżi, iċ-ċans illi jkollhom tifla illi hija obeżi huwa ħafna ogħla milli Il-ġenituri, per eżempju, jkunu tnejn. Obeżi għax ġenetikament jew anke. Kollox ma kollox.
Jiġifieri taffetwa anke l-għażliet tal-ġenituri. Mela jekk il-ġenituri jażlu, kif ħanibdew niddiskutu anke fil-ġimgħat li ġejjin, għax kull ħaġa li nagħmlu hija għażla, Mhm. Ejja naffaċċewha mill-ewwel ġan. Eh, dik il-verità. Ħadd ma rabtek u qallek kul din il-pasta, eh. għax anke jekk temm aħħilek skużi, inti tittażel illi Tajjeb ġifieri l-ewwel punt li rridu nibdew huwa għax aħna vera qegħdin nitkellmu mhux biss kif tnaqqas ix-xaħam imma saħansitra kif timmotiva lilek innifsek. Dik ikoll. Kif qed jgħidilna eh, tajjeb ħafna Matteus, il-verità hija li kollox minn moħħna jibda. Kollox mill-moħħ ġej. Ġifieri l-għażla li ħa nieħdu aħna, Ekku. irridu nġorru l-konsegwenzi Eżatt, tagħha. u jiena f'daw il-ġimgħat ġan mhux se niġi hawnhekk biex ngħidu isma' ħa niklu hekk minflok hekk, ħa nagħmlu hekk minflok hekk, mhux il-każ. Dak huma l-irqaqat. Il-parzjoni Naħseb jekk kbir nagħmlu hekk inkunu qegħdin Mura, naqtaw taħlu il-barra lil kulħadd u jibda jgħid isma' għamel li trid inti għax jien ħa nagħmel u li trid." naħlu l-ħin għax illum jeżisti l-internet tista' Eżatt. titgħatel- titgħallem li trid. Imma li ħa niffukaw huwa fuq hawn fuq. Għax hawn fuq ħa jiddetta ħafna triq ta' fejn ħa nimxu. Biex inkomplilek fuq li qed ngħid l-ewwel, Ġan, mela jekk l-ewwel pass aħna aċċettajna fejn qegħdin illum, jekk ngħid isma' jiena ġenetikament eħe predesposta li nkun ftit iktar obeżi, forsi mill-ġara, forsi minn oħti, għax dik hi t-tajba. Hemm min jgħid li jiena writt tqisni tan-naħa ta' missieri, jiena iktar qisu nixbah in-naħa t'ommi. Tajjeb, għax fil-familja stess ivarjaw l-affarijiet. Ġieli tara wkoll biex inżidlek ma' dak li ħa tgħid, familji, Jiġifieri aħwa, pereżempju, ġejjin mill-istess familja, ġejjin mill-istess trobbija, imma jkollok tifla illi żżomm lilha nnifisha pinna u tifla oħra illi żżomm lilha nnifisha mod ieħor. Tajjeb ħafna. U bil-mod qed tasal lejn fejn nixtieq nasal jiena. Illi eħe, qisu minn fejn ħa nitilqu, kif twelidna, qisu jkun xi ftit iddettatt. Però fejn se naslu? normalment għandna say kbira fuqu. Jiġifieri, kif qed tgħid tajjeb inti, persuna A u persuna B. Forsi persuna A twieldet iktar imbaċċa minn persuna B. Allura forsi persuna B għandha ftit iktar vantaġġ fejn tidħol id-dehra. Dan mhux qed ngħidu li għandha xi vantaġġ għax anke l-ħajja llum il-ġurnata anke fejn jidħlu jobs, anke fejn jidħlu kundizzjoni ta' saħħa. Iva, min hu irqaq Ir-realtà hija, fortuna jew sfortuna, illi jkollu iktar vantaġġ. Meta qed ngħidu irqa, biex inkunu preċiżi wkoll, meta qed ngħidu irqa, jiġifieri li wieħed m'għandux ħxuna żejda. Ħxuna żejda. Jiġifieri għaliex l-irqu hija
kif jgħid il-Malti wara kollox iżżejjed bħal nieqes. Mhux bħalek. Jiġifieri- Dan bħal kollox hemm range. Eh. Hemm bilanċ mhm. li inti tajt isma' jekk jiena nkun bej it-tali u t-tali. Iva. Għas-saħħa u għad-dera tipikament Ħa nkun qiegħda tajba, nużaw dik il-kelma. Inqas minn hekk ikun hemm ċertu perikli, iktar minn hekk ikun hemm perikli oħrajn jew forsi differenti. Allura, ejja ngħidu li aħna twelidna daqsxejn differenti minn xulxin. Sew. Dak li se nagħmlu però, l-azzjoni, ħa jiddetta jiena fejn se nasal. Bi żibilju hawn sejjer, Ġann, ta' nies, ehm, illi jkunu bdew. Imbagħad xejn, iktar ma jgħaddi ż-żmien, għax jieħdu l-affarijiet bis-serjetà, iktar jibdew iġibu anke dik il-forma li mhux biss tidher tajba, imma huma jistgħu jgħixu biha ħafna iktar komdi. Issa, inti semmejt il-moħħ. Ekku. Jiena inħobb nidħol fiż-żarbun ta' ħafna nies u milli nisma' wkoll, għaliex issib min jgħidlek iva jiena nixtieq. Ħafna nixtieq, mhm. imma inti taf xi stress għandi fuq ix-xogħol.

Iżda l-għażla f'idejk. Minn fejn ħa ġġibhom sta għalik. Ħa toħodhom mill-ikel żejjed jew ħa toħodhom mill-exercise? X'inhu iktar faċli? Li tmur għall-ikel żejjed, eh, bla dubju ta' xejn. Għax aħna ħa nippruvaw inkunu reali kemm jista' jkun. Mhm. Għax inti ordnajt qatt bil-qiegħda forsi tara television u ġibt l-ikel qudiemek. Ġibt xi barmil tiġieġ moqli Per eżempju, jista' jkun kollox? Le, jiena qed inkun realistiku għaliex fil-verità meta jiena issa forsi hawnhekk qed inħajjaru. Imma meta jiena ġili nkun taħt stress qawwi, insib refuġju hekk. Kien hemm żminijiet oħra fejn kont insib refuġju fl-atletika. Ekku. Ir-riżultat qed jidher.
Bla dubju. Jiġifieri aħna konsegwenza ta' x'nagħmlu. Full stop. Jekk tifel studja, normalment ħa jgħaddi mill-eżami, jekk ma studjax, mhux se jgħaddi. Jiġifieri jista' jgħaddi
Eżatt, tista' tiġina tajba, imma normalment le. Mela, l-għażla dejjem hija f'idejna. Ħa mmur għall-exercise jew ħa mmur għall-ikel. L-iktar wieħed faċli huwa li mmur għall-ikel, bla dubju ta' xejn. Issa però, irridu naraw x'ħa jiġri wara. Mela dak il-ħin inti L-endorphins, dawn il-feel-good factors, dawn l-affarijiet li jġegħluna nħossuna tajbin, ġew. Però wara x'se jiġri? Hu dak li ħa nistaqsi lin-nies. Kif tħossok wara li tkun kilt ikla Alla jbierek, ħa nużaw dik il-kelma? Tħoss dak iċ-ċertu guilt? Tħossok illi qisek jiddispjaċik ta' li għamilt? By the way, parentesi żgħira, iktar ma tagħmilha, inqas ħa tħossok guilty. Jiġifieri dak bħal kollox. Jekk drajt tagħmilha, qisu qasadu d-dnub għalik. Però mbagħad, ejja ngħidu li dak il-guilt miet. Għax qtiltu, għax iva. bdaqajt tagħmlu wara xulxejn. X'riżultati forsi għandek fil-mod kif toqgħodlok dik il-libsa? Dakinhar li inti forsi tmur il-baħar, jew jistidnuk biex tmur il-baħar, taqbad issib elf skuża. Hmm. Għax dak iż-żmien tax-xahar, għax l-uġieħ ta' ras, u għax it-tfal m'għandix ma' min iqedhom, meta fil-verità tkun tixtieq tmur ħafna imma ma tmurx biss ħabba l-mod kif tidher. Għax ma tħossokx komdu. Ma tħossokx komdu.
Jew kif tħossok inti wara li kil dak li kell, iħossok kruq tas-sonku, Tkun konstipata, constipated ġifieri diffiċli tmur it-toilet, tajjeb. Miżduda.
Miżduda. Mhux hekk hu, eh, eh, eh, Sejħilha li tixtieq, laqgħu li ftehmna. Issa, allura. Ismani, għandna sat, X'għandek?
sat, ħajkonna ninstaddu. Eħe. Ija, xaddinna l-ħin. Diġa għaddinna l-ħin. Diġa Alright.
għaddinna l-ħin. Ħana naqbla ħar ħaġa ta' malajr. Illi kieku kellna aħna biss naraw xieġri meta nkunu miżdudin, Mhm. ok? Ikun hemm froġa sħiħa u r-riħa tkun terribbli, qisek għandek id-drainage miżdud u tgħidli x'qed tipprova tgħid. Jiena qed nipprova ngħidlek, isma', jekk inti l-karozza tiegħek tħobbha, m'għattihiex petrol, żejt u ilma tajjeb, mela kif lil ġismek, li ħa jkollok wieħed biss ħajtek kollha, tista' ttih l-imbarazz u tippretendi li tħossok? tidher u taġixxi sew. Naħalli f'idejk. Jiena ħa nibda nħalli f'idejk eh, kull nar ta' erba sabiex eh, tkun hija tittina. Kull nar ta' tnejn jew erba. Issa naraw, issa naraw eżatt. Eh, idealment nar ta' erba.
Ħalli f'idej is-Sur Mario.
Iva, il-boss.
Super Mario.
Il-boss. Aħna. Idealment nar ta' erba, għaliex nar ta' erba nkunu eżatt fin-nofs, fejn ħan nieħdu d-deċiżjonijiet għal weekend li ġej. It-tnej ħafna drabi dak li jkun jibda rutina tiegħu. Forsi nikżuħ naqra iktar. Aw nistgħu nikżuħ naqra iktar. Issa naraw. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u mbagħad eh, fidejkom minn dak kollu li jkun jgħat eh, jgħidilna Matteju sabiex wieħed ikun qiegħed jagħmel l-almu tiegħu. La niġi lura wara il-telebeħ ħajkolli miegħi lil eh, waħda mill-aktar maħbubin. Mhux biss pajjiżna manka barra minn Sudan. Nitkellem dwar Gaja li tkun hawn minn hawn u ftit tal-minuti oħra.